Инде хөрмәтле җәмәгать, адәм баласында калеб дигән нәрсә бар. Һәм шушы калеб сәламәт булырга мөмкин, һәм авыру булырга мөмкин. Һәм калебнең төрле авырулары бар. Ул мисал өчен, көнчелек авыру, Мисал өчен, нифаклык авыруы. Бүген инде мин, инша Аллаһ, кальбтә булган бер куркыныч авыру, ул тәкәбберлек. Юрыша ә высокомерие, тәкәбберлек авыру хакында сөйләп китмәкче булам. Инде хөрмәтле җәмәгать, тәкәбберлек дигән авыру Ул бик куркыныч нәрсә. Һәм тәкәббер кешегә шушы авырудан котылу бик авыр, әгәр дә аның иманы булмаса, яисә иманы булып та зәгыйф булса. Шуңа күрә шушы авырудан котылуның чарасы бары тик Аллаһ субханала тәгаләгә буйсынып, хакыйкый рәвештә иман китереп, үзеңнең Аллаһ субханала тәгаләнең колы икәнлеген таный белү.

Үзеңнең тәкәбберлегең аркасында, үзеңнең башкаларга караганда өстенрәк икәнлегеңне икән дип уйлау сәбәпле. Шулай ук кешеләр арасында, кешеләрдә тәкәбберләнү, башкаларга карата тәкәбберлек күрсәтү

Тәкәбберлек булса, ул кеше җәннәткә кермәс, ди. Ягъни синең күңелеңдә тәкәбберлек хисләре бар икән, Алла сакласын, андый кеше җәннәткә кермәячәк, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Шулай ук Алла субхану ва тааля Коръәни Кәримнең бик күп урыннарында дөреслектә Алла субхану ва тааля тәкәббер булган кешеләрне яратмый дип бик күп урыннарда бәян кыла.

Дөреслектә син күпме генә шулай тәкәббәрләнеп йөрсәң дә, син барыбер җирне юктан бар кылмадың. Әй, җирне ерта алмыйсың. Һәм күпме генә тәкәбберләнеп йөрсәң дә, син тауларның зурлыгына ирешә алмыйсың ди. Әй, күпме генә кабарынып, тәкәбберләнеп йөрмә, син барыбер таулар кебек була алмыйсың, җирне ярата алмыйсың, барлыкка китерә алмыйсың дип, Аллаһ субхана ва тәгалә Коръәни Кәримдә тәкәбберләнеп йөрмәскә әмер итә.

Һәм хөрмәтле җәмәгать, тәкәббер булу ул шайтан сыйфаты. Мөмин мусульманда андый сыйфат булырга тиеш түгел. Һәм иң беренче тәкәбберләнгән мәхлук ул иблис, лаанахуллах. Аллаһ субхану ва тааля Адам алейхиссаламны бар иткәннән соң, фәрештәләргә сәҗдә кылырга әмер иткәннән соң, фәрештәләр сәҗдә кылып, иблис кенә сәҗдә кылудан баш тарта. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә нигә син сәҗдә кылмадың? Тәкәбберләндеңме дип әйткәч, Иблис нәрсә ди? Ана хайрун минху. Ана хайрун минху. Мин аннан яхшырак ди. Менә шуннан килеп чыга. Әгәр дә син үзеңне башкадан яхшырак дип уйлыйсың икән, әйе, димәк инде синдә тәкәбберлек хисе бар дигән сүз. Мин аннан яхшырак, ди. Дөреслектә син мине, Раббым, ди, Аллаһ Тәгаләгә. Син мине уттан яраттың, аны балчыктан яраттың, ди. Һәм шайтанның уйлавы, фикере буенча ут ул балчыкка караганда яхшырак. Һәм ул үзе адәмгә караганда яхшырак. Шуңа күрә ул тәкәбберләнеп Аллаһ субхану ва тәгаләнең әмренә буйсынмый һәм мәңгелек ләгънәткә дучар була, җәннәттән куылып, җәһәннәм белән вәгъдә ителә. Һәм аннан соң китте кайбер кешеләр шушы юл буенча, тәкәбберлек юлы буенча, халыкны танымау юлы буенча. Шулар арасыннан Фиргавын, ул нәрсә дип әйтә тәкәбберләнеп, "Ана раббукумул а'ла" ди. Мин сезнең бөек Раббыгыз ди. Аллаһ түгел, мин сезнең бөек Раббыгыз, шуңа күрә сез миңа буйсынырга тиеш дип, үзенең тәкәбберлеген күрсәтә бөтен халкы алдында. Шулай ук Нәмруд, ул да тәкәбберләнеп, Аллаһ субхану ва тәгалә үтерүче һәм терелтүче дип әйткәннән соң бер кеше аңа ул ике кешене китерә дә, берсен үтерә, берсен исән калдыра һәм нәрсә ди? Мин дә үтерүче һәм терелтүче. Менә мин берсен үтердем, ә икенчесен тере калдырдым, ди. Әйе. Тәкәбберләнеп, горурланып, масаеп, үзенең дәрәҗәсен күтәрер өчен, әйе, шайтан юлыннан барып, үзенә шушы шайтанны имам иттереп куя һәм аның артыннан бара. Шулай ук

Алар белмәделәрме Аллаһ Тәгаләнең кем икәнлеген? Әлбәттә белделәр. Әмма дә ләкин менә шушы тәкәбберлек сәбәпле, әйе, алар менә шушы хаклыкны кабул итмәделәр. Һәм дә инде хөрмәтле җәмәгать, без аңларга тиешбез тәкәбберлек ул зур афәт. Һәм шушы тәкәбберлек сәбәпле кеше хак юлдан тайпыла. Хак юлны күрми башлый.

Әгәр дә кеше матур кием киергә һәм матур аяк киеме киергә ярата икән, бу да тәкәбберлыкмени дип сорагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгалә матур һәм матурлыкны ярата ди. Әмма дә ләкин тәкәбберлек ул хаклыкны кабул итмәү һәм башкаларга түбәнсенеп карау, башкаларны кыерсыту дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Ягъни син әгәр дә Матурлык өчен дип, Алла Тәгалә ярата дип, матур кием һәм матур аяк киеме киеп йөрисең икән, монда зыян юк. Әгәр дә ул синең киемең белән син әгәр дә тәкәбберләнеп йөрмисең икән, ә инде менә хаклыкны кабул итмәү һәм кешеләрдән үзеңне өстен шутлау, менә шушы була ул тәкәбберлек. Бу Муслимда китерелә торган хадистә. Һәм менә шушы кешенең тәкәбберлеге аркасында Адәм баласы хак юлны күрми.

Һәм әгәр дә алар туры юлны күрсәләр, әйе, бу юл бит туры юл дип аңласалар да, алар аны туры юл дип алмаслар ди. Барыбер туры юлны дип белсәләр дә, шушы туры юл буенча бармаслар ди. Ва и ярау сабилан ва яттахизуху сабила. Әгәр дә алар адашу юлын күрсәләр ди, алар аны үзләренә юл дип алырлар ди. Алар белерләр үзләренең хатада икәнлекләрен, үзләренең ялгыш икәнлекләрен.

Хәтта туры юлны күрсә дә, шушы туры юлны кабул итми, хәтта үзенең адашкан юлда икәнлеген белсә дә, барыбер шушы адашкан юлында баруын дәвам итә. Ни өчен? Чөнки алар Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең аятьләрен ялганга тоталар һәм гафил, ягъни шушы куркыныч нәрсәне аңлап бетермиләр. Шулай ук Аның әсәрләреннән, ягъни беренчесе булды инде ул кабул итмәү хаклыкны һәм аның әсәрләреннән ул башкаларны мыскыл итү, башкаларны кимсетү, башкаларны хурлау, үзеңне башкалардан өстен дип, яхшырак дип уйлау. Ничек итеп Иблис әйтә, мин аннан яхшырак дип, әйе, Адәмнән. Һәм Аллаһ субхана ва тәгалә Фиргаун кавмы хакында шулай бәян итә, Муса галәйһиссәлам белән Һарун илче булып аларга җибәрелгәч, алар нәрсә дип әйтә? Кемнәр соң болар ди? Бу ике кеше, алар безнең үк кебек кешеләр ди. Күпме Аллаһ Тәгалә аларга муҗиза күрсәтә, ләкин барыбер алар үзләренең тәкәбберлекләре сәбәпле аларны кабул итми һәм киресенчә әйтәләр, Болар кемнәр соң? Аларның кавмы безнең коллар бит. Безнең коллар бит аларның кауме. Ничек болар Аллаһ Тәгаләнең илчеләре булсын дип тәкбирләнеп, әй башкаларның хакын кимсетәләр. Һәм дә шуңа күрә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хадисендә әйтә, җир йөзендә тәкәбберләре башкаларны мыскыл итеп йөрүчеләр кыямәт көнендә кеше сурәтендәге кырмыска кадәр кечкенәрәк булырлар, кырмыска кадәр булырлар ди. Җир өстендә алар үзләрен

Һәм бер патша Харун ар-Рашид исемле бер бик олы патша була заманында мөмин мусульманнардан. Хәтта ул үзенең патшалыгына үзенең патшалыгында йөргән вакытта болытларны күргәч, әйтә торган була, болыт син яңгыр яудырсаң, кайда гына яудырсаң да барыбер минем җиремә тиясең ди. Яни аның территориясе галәмәт бик зур була. Һәм көннәрдән бер көнне бу урамда йөргән вакытта моның янына бер яһүди килә. Шушы яһүди килә дә яһүди аңа мөрәҗәгать итеп карагач, Харун Рашид аннан сиңа нәрсә кирәк дип. Шунда бу хаҗәтен әйтә дә бу яһүди һәм әйтә Аллаһ Тәгаләдән курык дип, иттәкилләһә дип. Иттәкилләһә дип әйтә. Һәм шунда Харун Рашид үзенең атланган э, хайваннан төшеп, шушы яһудиның гүзерен үти. Э, нәрсә әйткән, шуны үти. Һәм аңа әйтәләр, бу бит яһуди. Әй, шунда

Фахасбуху җәһәннәм, аның урыны җәһәннәм булыр, ул шуңа лаеклы, һәм никадәр куркыныч һәм начар бу урын дип Аллаһ Субхану ва Тәгалә әйтә. Ягъни шушы Харун ар-Рашид патша булып, аның янына килгәч, син Аллаһтан курык дип әйткәч, яһуди кешесе ул аның гозерен үти һәм шушы аятларны исенә төшерә. Иштенә төшерә. Ә бүгенге көндә, әгәр дә бер кардәш икенче бер кардәшкә иттәкыйлләһ, Аллаһтан курык дип әйтә икән, икенче йөзен чөерә. Янәсе мин Аллаһтан курыкмыйммыни? Нигә син миңа Аллаһтан курык дип әйтәсең дигән кебек. Юк, бәлки ул сиңа насихат йөзеннән әйтәдер. Бәлки хаклык әйтәдер. Җәзакаллаһ хайран дип, Аллаһ Тәгаләдән куркырга кирәк, хөрмәтле җәмәгать.

Шул вакытта Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм аны туктатып кала һәм әйтә, бу сүзләр җәһилият сүзләре дип. Бу сүзләр җәһилият сүзләре. Калдыр син бу сүзләрне дип. Син дөрес эшләмәдең дип. Шунда Абу Зар радияллаһу ан, кайсы хакында Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтте, ул ялгызы гына йөри,

Ягъни үзенең хатасын аңлап тәүбә итә һәм башын идән җиргә куеп, тап та минем башымны шушы әйткән сүзләрем өчен, ләкин гафу ит мине, кичер мине дип, аннан гафу итенә хөрмәтле җәмәгать. Ә бүген күпме кеше бер-берсенә үпкәләп, нитеп йөриләр. Әйе. Гафу сорарга оялып йөриләр. Гафу сорауны киметеп йөриләр. Бүгенге көндә кардәшеңә елмаю, хәтта тауны күчереп куюга караганда да авыррак кайбер кешеләр өчен. Алай булырга ярамый. Әгәр дә син хаталанган соң икән, начарлык эшләгән соң икән берәрсенә, бу дөньяда ук син гафу үтенеп, тәкәбберлегеңне җиңеп, үзеңнең Аллаһ субхана ва тәгалә кулы икәнлеген аңлап, аның янына килергә килергә тиешсең, гафу үтенергә тиешсең. Ничек итеп Абу Зар радиаллаһу анһу хәтта башын җиргә куеп, тапта минем башымны шушында дип, гафу үтенә, үзенең әйткән сүзләренә радиаллаһу анһу. Шулай ук тәкәберлекнең әсәрләреннән ул кешеләр белән начар мөгамәлә кылу. Начар мөгамәлә кыла кеше башкалар белән ни өчен? Чөнки ул аларның дәрәҗәләрен аңлап бетерми. Аларны кимсетеп карый аларга. Һәм бер вакыт бер кеше Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына килә дә һәм рөхсәт сорый аңа керергә ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм ошбу кеше хакында рөхсәт итегез шушы э, башкаларга начарлык эшли торган кешегә ди. Һәм ул кеше кергәннән соң Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм аның белән яхшы итеп, матур итеп сөйләшә. Әйе. Хәтта теге кеше башкаларга начарлык кылса да, начарлык башкалар белән начар мөгамәлә кылса да, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ул кешегә әй начарлыгы начарлык белән җавап кайтармый. Киресенчә йомшаклык белән үзенең әдәбен күрсәтеп сөйләшә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуңа күрә Абу Саид аль-Худри радиаллаһу ан Әйтә, җәннәт белән җәһәннәмне Аллаһ Субхана ва Тәгалә бар иткәннән соң, алар бер-берсе белән тарткалаша башладылар һәм җәннәт әйтте, Миндә барлык фәкыйрьләр һәм зәгыйфьләр булачак дип, ягъни көчсезләр һәм фәкыйрьләр миндә булачак дип. Ә инде җәһәннәм әйтте, миндә һәрбер тәкәббер һәм зулым итүчеләр булачак дип. Ягъни башкаларга карата начарлык кылучылар һәм тәкәббер булучылар Миндә булачак дип, әйе, җәһәннәм әйтә Муслимдә китерелә торган бер хәдистә. Шулай ук хаксыз башкаларның өлешенә керү дә ул тәкәбберлек билгесе булып тора. Шуңа синең өлешең юк икән, бу билгеле бер нәрсәдә, син хаксыз рәвештә ул өлешкә керергә, кереп кысылырга тиеш түгелсең. Чөнки бу да тәкәбберлекнең бер, бер билгесе. Һәм дә инде әлбәттә башкалардан көлү, мыскыл итеп көлү, Ул тәкәбберлекнең иң зур күрсәткеченең берсе булып тора. Ни өчен кеше башкалардан көлә? Чөнки ул үзен башкаларга караганда яхшырак дип уйлый. Ә башкалар аның дәрәҗәсендә, аның каршында түбән. Шуңа күрә ул алардан көлә, ул аларны мыскыл итә. Ә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, әгәр дә сезнең яныгызга сезнең хезмәтчегез ризык белән килә икән, ул беренче ашый башласын, ди. Һәм сез аның янына утырып ашый башлагыз, ди. Аның белән бергә утырып, хезмәтчең белән бергә утырып ашый башлагыз, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Хәтта үзеңнең менә шушы күңелеңдә булган тәкәбберлеңне җиңү өчен һәм күңелеңдә булган горурлыгыңны э, горурлыгыннан котылу өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шундый нәсихәтләр итә. Һәм Аллаһ субхану ва тааля шуңа күрә Коръәни Кәримдә бер-береңә карата игелекле булырга, Бер-береңә карата яхшы сүзләр әйтергә әмер итә. Ва кулу линнаси хусна. Бакара сүрәсенең Аллаһ 83-нче аятында Аллаһ субхана ва тәгалә әйтә, кешеләргә яхшы сүз дәшегез ди. Яхшы итеп дәшегез кешеләргә дип Аллаһ субхана ва тәгалә әйтә. Ва кул я ибадия якул лати хи ахсан хам әйт минем кулларыма алар иң яхшы сүзләрне генә сөйләсеннәр дип Раббыбыз Аллаһ субхана ва тәгалә бәян итә. Шуңа күрә инде мөмин мусульман Күңелендә булган авырулар белән көрәшергә тиеш. Алла Сүбхана вә Тәгаләгә иман китереп, үзендә булган шул көнчелек булсынмы ул, рия булсынмы ул, тәкәбберлек булсынмы ул, нәфесенә иярү булсынмы ул, башкасы булсынмы ул, менә шушы нәрсәләрдән котылырга һәм арынырга тырышырга тиеш. Инде Раббыбыз Алла Сүбхана вә Тәгалә безнең күңелләребездә әгәр дә тәкәбберлек очкыннары-ниләре бар икән, аларны юкка чыгарып, күңелләребезне,

Инде, хөрмәтле җәмәгать, без белергә тиешбез, шушы дөньяда күпме тәкәббер кеше яшәде. Күпме тәкәббер халыклар булды. Әмма дә ләкин Аллаһ субхану ва тааля каршында алар берсе дә мәңгегә калмадылар. Э, алар шушы дөньядан киттеләр, һәм күбесен Раббыбыз Аллаһ субхану ва тааля һәлак итте. Фиргаун һәм аның гаскәрен. Э, Намруд булсын һәм Шуның ише кешеләрне Раббыбыз Аллаһ Субхана вә Тәгалә аларның тәкәбберлекләре сәбәпле һәлак итте. Һәм шулар арасында Карун дигән кеше бар иде. Карун дигән кеше, аның байлыгы, хәтта Коръәни Кәримдә китерелә. 40 кеше, 40 көчле ират аның ачкычларын күтәреп йөрсәләр дә, ягъни көчкә ачкычларын күтәреп йөри торган булганнар. Шуның кадәр ачкычлары гына булган аның теге складларыннан, алтын, көмеш, байлыгы булган складларыннан. Һәм көннәрдән бер көнне ул үзенең яхшы киемнәрен киеп, зиннәтләнеп урамга чыга. Һәм аңа әйтәләр, Аллаһ Тәгаләдән курык дип кайберәүләр. Аллаһ Тәгаләдән курык, шушы байлыгың өчен Раббыңны шөкер ит. Һәм тиешле урыннарга байлыгыңны юнәлт, фәкыйрьләргә, мискиннәргә, мохтаҗларга, башкаларга, әйе, әзрәк өлешен бир дигәч, ул тәкәбберләнеп, бу минем байлыгым. Мин үзем моны җыйдым, үзем моңа ирештем дип тәкәбберләнеп чыга. Һәм иманнары зәгыйфь булучылар әйтәләр, Эх, безнең дә шуның кадәр байлык булса иде. Безнең дә шуның хәтле байлык, дәрәҗә булса иде дип өметләнәләр иде. Ә иман китерүчеләр шушы нәрсәдән сыгыналар иде. Э, шушы дөньяга алданудан сыгыналар иде. Һәм нәтиҗәсе нинди булды? Алла субхана ва тәлә шушы карынның үзен дә, йортын да, бөтен хәзинәсен дә җиргә йоттырды. Һәлак булды, юкка чыкты. Тәкәбберлеге дә бетте. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ Субхану ва Тәала каршында иң хәерле бәндә ул Аллаһ Тәаләдән куркучы бәндә. Нинди генә милләт кешесе булмасын, нинди генә дәрәҗә булмасын, әйе, түрәме ул, начальникме ул, гади ком ул, гади эшчеме ул, иң яхшысы Аллаһ Субхану ва Тәала каршында ул Аллаһ Субхану ва Тәаләдән куркучы, тәкъва булучы бәндә. Шуның белән без аерылып торабыз. Шуңа күрә Раббыбыз Алла Субхана ва Тәгалә барчаларыбызның калебләрендә тәкъвалыкны ныгытсын, Алла Субхана ва Тәгаләгә тугры куллар булып, изге гамәлләр кылып, изге сүзләр сөйләп, гөнаһлы гамәлләрдән, гөнаһлы сүзләрдән ерак булырга насыйп итсен.